Felly, fel o'n i'n deud, mae hwn yn noson o ddathlu diwylliant yn Stiniog a sut mae diwylliant yn ffynnu mewn ardaloedd diwydiannol um, a mae o yn rhan o gyfres uh, sydd wedi cael ei gyllido gen lle chi uh, Cymru a um, gan Partneriaeth Eryri hefyd, cronfa Partneriaeth Eryri. Felly diolch yn fawr iddyn nhw. Um, a na i gyrru yn ymlaen wan um, a cychwyn y sgwrs hefo, dwi'n meddwl, Dewi, chdi, chdi di cychwyn, dwi'n mynd i ddal chdi ar yr hop.
O, mae'n awsyn. Ie, um, Ie, yeah, um, um, byd o, um, uh, oherwydd y diwydiant yn y llall, le, um, yn meddwl yda ni, de, y cwestiwn mawr ydy, de, yda ni, ydy'r um, ffaith bod yna gymaint o gerddoriaeth er enghraifft o bandiau bethau fel yna, um, diwylliant cyfoes uh, yn digwydd yn blaenau, ac os ydy hynny, os ydy um, hanes um, uh, um, llenyddiaeth a, a barddoniaeth a um, y Steddfodau a bandiau y cyfnod y chwareli, os ydy hynny'n chwarae rhan yn hynny wan, ydy hynna wedi creu rhywbeth yn y boblogaeth um, gyfoes heddiw yma, lle de. Wedyn, achos um, adag efo'r um, adag yr um, galw'r um, chwildro diwydiannol, um, dydy, dydy ffaith bod yn blaenau efo lot o, uh, o ddiwylliant um, a llenyddiaeth yna llall, dio ddim yn unic achos ym mhob um, maes, um, oedd lawr yn y de neu um, um, galw, um, gogledd ddwyrain Cymru, um, a ro roedd yna gorau a bandiau uh, yn frith drwy'r llefydd diwydiannol mae'n gyd. De. y bwrlwm a baleta, baletau yn a llall a, a, a barddoniaeth. Um, a hefyd yn yr union cyfnod yn, uh, yn cefn gwlad um, ffermydd a falle diwylliant ffermydd oedd pawb yn cynganeddu yn fannu hefyd de. Um, felly dwi ddim yn unig, ond beth da ni trio chwilio amdan ydy os yna gysylltiad de, rhwng hynny a beth sy'n digwydd wwan yn Blaenau, ac os chi mae o'r fath yn Bethesda, yna lot o fandiau yn y llall music yn Bethesda hefyd. So ydy hyn ydy'r ffaith bod yna um, ddiwydiant efo um, brawdgarwch a dyngarwch a, a um, solidarity, ydy hwnna a, a, di troi'n greadigol ar y pryd a bod o wedi cario maen wan de. So dyna, dyna dwi'n meddwl a dyna di'r beth ni'n sôn amdan, ie. Ie. Yeah. na, ond mae hynna lot o, o stwff um, fysa chdi'n gweld mewn felina, falle mae, mae yr, yr diwydiant stones a bob math o, o diwylliant stones a falle wedi dod allan o hynny, a dwi'n meddwl bod, um, ie, yeah, no ni, no ni siarad amdano hynny later on, ond ie. Yeah. No ni siarad amdano chdi gyntaf, Dewi. Siarad amdana fi. Mae bobl yn gwneud yna, dweud. um, ie, yeah. beth ti'n gwybod te? So, um, be, so, o'n ni yn meddwl, fatha, oes gen chdi darn o neu uh, ffynhonell bach, di ffynhonell yn rhy serious, ond darn sydd yn, sydd yn dangos um, sut mae ardal wedi cael ei blethu fewn i... A, a mae o, mae lot o lyfrau chdi efo, efo yn amlwg, efo yr ardal di plethu fewn i'r straeon yn dydy? Yndi, yn, uh, yn enwedig yn, yr, um, yn y drioleg, y, y tri, tair nofel gyntaf, maen nhw'n dilyn y gilydd lle amdano y criw yma. Um, Yndi, mae o. Uh, mae, dwi wedi disgeisio yr ardal, dwi'n newid yr enwau yn yr hall, le, um, llefydd. De. Mae'r mae, mae, mae nofela yna wedi cael ei setio mewn um, tre ddiwydiannol, ôl ddiwydiannol, de, um, mewn um, ardal llechi hefyd, de, so mae chydig bach o, yn obvious. Ond dyna fo, um, um, be, dwi, be dwi wedi gael yn hynna, dwi'n meddwl bod fi'n mynd mwy Wel, erbyn y drydydd sef crawiad, bydd roedd yna mwy o, o um, sylwadaeth um, cymdeithasol de, i fewn yma efo problemau yn dod i fewn efo, efo pethau yn dod i fewn i'r dre, pethau da ni, da ni ddim isio. A, yn y llall. Ond o ran y dair i gyd yn ei chyfanswm, um, dydy o ddim, dydy o ddim yn rhyw bregeth na hyn a llall, na um, portread o'r ardal, be be dwi 'di bigo fyny ydi'r hiwmor, achos um, tair nofal amdan, um, wel, fel, fel y rei eraill wedi sgwennu wedyn hefyd, ond um, um, amdan bobl sy'n byw ar gyrion cymdeithas, de, a, ar um, diwylliant, yr is diwylliant, yr, yr, yr is, yr is gymdeithas, um, y bobl sydd yn Dwi'm yn gweld nhw fel arfer, oni bai bod ti'n ffeindio nhw yn eu tai neu mewn pub neu be' 'na llall o t'mo'. Ond yr hiwmor yna dwi 'di ga- dwi dwi 'di pigo fyny arno fo yn llall a dwi 'di dwi 'di byw ynddo fo. A wedyn yym dyna be' dwi 'di ga'l y y ffraethineb a a'r hiwmor tywyll iawn iawn ynde? Yym ond hiwmor ydi o yn y diwedd yn dal i fod. Yym fysa rei bobol sydd ddim 'di arfer efo cerddad fewn i i dafarn yn yr ardal a clywad yr yr be' ti'n galw insults ma' bobol yn lluchio at ei gilydd ond chwerthin 'de ch'mo' sa bobol ddim yn dall' ar be' ma' hwnna'n ei fod galw hwnna ag yy t'mo'? Felly ma' o be' ma' hwnna a clywed o'n nhidyn am 'di ffrio o na t'mo' s- ond yy ond yr y hiwmor yna dwi 'di bigo fyny a'r cymeriada 'de 'c'os yym ma' 'na cymeriada ma' un peth sydd yn

um, lawr ar rei o'r, or floors yma, o dan ddiar. A lluniau o'r enw fo, fo saxophone, saxophone a guitars, so. Ysdi, wedyn, oedd hwnna, oedd gwaith mor galad, a oedd nhw'n hiwmor, mae'n siŵr, yn cadw nhw'n fynd yn all. So mae'n rhaid bod hwnna yn dipyn o link i fewn. I, so, ond, ond bottom line ydy, um, yr hiwmor a'r cymeriadau y cymeriadau brith a hynod, hynod ddigri de. Os di, so, so nhw'n gallu llenwi unrhyw lwyfan, so ti'n so ni cael, so cael sioe am unrhyw un o'n o'n nhw, dim ond just, dyna beth dwi'n uh, yn gael a dyna beth dwi'n rhoi yn y nofela fi lle de. Yn hytrach na portread o dre, so, si. Yeah.
A ti'n meddwl bod hynna'n yn mae'n parhau fod yn rhywbeth sydd yn, sydd yn gyrru ni fel gymdeithas wwan? Be'r... Um... Yr, yr hiwmor, ydy'r oh, yeah. hiwmor yna'n aros rhy fas? Yndi, yndi, ond bendant. Dwi byth yn di stopio na dim, mae jyst yn rwlio, rwlio o un cenedlaeth i'r llall, dyri, mae'n mae jyst yn un, twod, yn bwys pa, pa ran o gymdeithas wyt ti, neu pa oed wyt ti'n yn byd, mae o'n dal yna, sydd ddim yma, a jyst y tynnu coes. i ddiwedd yma. Efallai bod y llyn, yr, um, yr hen gymeriadau mawr yma oedd yn just yn, as di, gymaint o'n wedi mynd rwan, dwi'n gwybod os di, os di hini'n cario ymlaen, ond eto mae yna rei hefyd oes, yn, maen nhw'n, sy'n nhw'n dilyn i, i, i trets, mae o'n i DNA nhw, mae'n siŵr, de, ond, um, ond, ond ma, yn sicr mae'r hiwmor yn dre mae hwnna, dal yna hyd heddiw yma, yndi. Ti'n gwbod? A dwi, John, dwi'n gorfod cerdded fewn i pub, ti'n gwbod, os da ni heb wneud y stolwm hwn, dyna oherwydd y lockdown yma yn lle. Ond dyn, ti'n gwbod, um, ond unwaith o'n i'n gerdded yn ôl i fewn, bydd, bydd popeth yn dechrau eto. Cos un peth dwi'n methu, di'r bantur, a dyna di'r gair, di'r bantur, dwi'n bod gair dwi'n bod chwilio amdan. Um, bydd hwnna'n dechrau eto, a bydd o'n codi, codi, codi ysbryd yn syth, de.

sut i ysgogi yr, yr creadigrwydd yna chdi, fysa chdi'n dweud? Wel, um, Wel, wel, ti'n dwi, dwi, o, o cwmprysor dwi'n dod, o, o ffarm de, ti'n gwybod, Ond um, o ran ysgogi fi i, i sgwennu yn y llall, um, mae o yn y, yn y teulu yn, yn grys di, so, um, yn haid i de, ysdi, tad, tad mam lle de. Um, oedd o fardd um, y teulu, pan yna i gyd yn sgwennu llyfrau, sgwennu um, englynion, oedd yn haid yn sgwennu englynion pan oedd wedi pasio i gant oed. Dyn, um, ia, so mae ma hwnna, de, ond um, ysbrydoliaeth bywyd sydd yn neud hwnna di'r peth mwyaf sy'n sgogi fi i sgwennu, yn enwedig y stwff dwi'n ei... Dwi'n dwi, dwi, dwi licio barddoni, dwi'n ei lot o farddoniaeth. Ond um, beth sy'n gyrru fi creadigaeth, creadigol fi de, ydy bywyd, um, pobl um, a digwyddiadau, just, just pethau fel yna. Ysdi, um, dyna ydy o rhan fwyaf o ran mynd ati i sgwennu. Um, so di hynna. Mae hynna mynd yn ôl, mae'n siŵr, dwi wedi byw cyn gymaint yn, yn Stiniog, dwi'n byw mwy yn, yn Stiniog nag ydw i wedi gwneud yy yn traws t'bo'? A ac fel fan 'yn fues i'n yy yn yr ysgol 'de. Os ti ysgol Maelwy de fan 'na oedden ni'n mynd o traws 'de. Wedyn so mae o mae o mae o'n rhan mawr wsti mae'r mae'r dre a'r a'r hanes diwydiant er bod bod fi erioed 'di cymryd rhan yn y diwydiant yna, dwi erioed 'di bod yn chwarelwr so dwi erioed dwi dwi erioed 'di bod o dan ddaear, wel heblaw pan pan ti ddim i fod i fynd. Ond t'wo' yy mae, um, mae'n sicr bod hynna, mae dy dre yma di, a'r ardal yma wedi dylanwadu. So, ac yn gwlad hefyd, dweud ti, so, pobol dde, a bethau, bethau maen nhw'n neud, a bethau gwirion maen nhw'n neud. So, ie, yeah, ond dwi'n mynd bod pobol yn gwirion yma, ond um, Dwi am yn siwr. Ond ia, a, um, a dal, dal i sgwennu fwy, Dewi? A...
Do, dwi'n um, sgwennu ar y funud o'n, dwi... Dwi... Sgwennu... Mae'r nofel yma wedi cymryd blynyddoedd yr un diwedd ar yma, ond dwi hefyd yn sgwennu um, llyfr amdan um, cant Cymru, sef y cant mynydd ucha yng Nghymru. Nes i orffen wneud nhw um, uh, pedair blynedd yn ôl i wwan, a beth dwi'n neud yma ydy sgwennu llyfr efo lluniau a, a storis a hanes yr ardaloedd lle mae'r mynyddoedd mae'r lluniau nhw i gyd yn y llall. A hwnna dwi, dwi, dwi ar rwan, a wedyn dwi'n gorau neidio yn ôl ar y nofel, a bydd y ddau yn dod allan adolyg yma lle, flwyddyn yma de. So dwi fyny at fan hyn efo o math o bethau i wneud ar y funud, so. So mae'r creadigaeth yn dal i fynd. Wedyn, ond mae'r mae, mae, mae ddoniaeth i wneud mwy efo perthyn i, i fro yn y llall, ti'n So i fi sgwennu, mae gen i hon yn fan hyn. Mae si eisiau clywed i rhywbryd os gynnu i amser yn nes ymlaen yn ystod y peth yma, um, ar y mwylun i enw hi. Ond um, er enghraifft, mae hwnna, mae, mae hwnna wedi cael ei, wel, fel mae'r

Arglwydd, efo sa ti'n tynnu'r geiriau rheg allan o'r llyfr yma, sa fo'n bennaf fel am oedd fath o comic. Reit, oce. Iawn ta. Ar y Moelwyn, mae 24 llyn i'w gweld yn sgleinio yng ngolau'r dydd, ac eraill sydd yn swatio'n swil mewn cymoedd cyfrin cudd. Dwi'n edrych dros Eryri a'r Rhinogydd a Phenllyn Does unlle gwell na'r Moelwyn Mawr i weld fy ngwlad fy hun. Llwyfan fy llu mannau, lle mae'r gorwel yn grwn, ble dwi'n gweld fy mro'n troi yn wlad a fy lle yn y byd hwn. Dwi'n gweld yr haul yn felyn ar ysgwydd Moel y Rhydd a chysgodion y cymylau'n carlamu dros ei rydd. Dwi'n gweld y cnicht a'r Wyddfa fel gogoniant yn fy llaw ac os na welai'r Moelwyn Bach mae'n niwl neu'n fwrw glaw. Mi a fynnu yn yr eira, neu wynt a glaw neu hindda, pan fo poenau'r dydd yn ferlyn, dwi'n dianc i ben y moelwyn. Os a fynnu drwy gwmorthyn, chwarel rhosydd, heibio'r felin, neu drwy hen chwarel wrysgan, neu graig ysgafn o Fwlchstwlan, af heibio hen lefelau hedmygedd yn fy ngwaed, wrth feddwl am frawdoliaeth yr agorydd dan fy nhraed. Os dio'n gwisgo ei gap neu beidio, fi'n siŵr o alw heibio, dio'm yn, dio'm yn cymryd llawer mwy nag awr i fynd i ben y Moelwyn Mawr. Sŵn tônau ar yr awyr, daw'r gigfran ar ei hynt, gan glwcian ei chyfarchion cyn plymio i nyddu'r gwynt, a'r goesgoch hŷ sy'n sgrechian o furiau ei theyrnas hi, y rhain sydd yn fy atgoffa mai gwestai ydw i. Mangre fy mreuddwydion rhwng y mawn a'r awyr lân, lle dwi'n gweld nad oes 'na nunlla'n bell fel hed y frân. A fynno i wasgaru pryderon diflas byd i'r awel a'r Iwerydd dros y flaenllym yn fflyd, ac wedi cael eu gwared yn rhy banau ar y gwynt daw'r rhythm dirdynnol bywyd i wneud i nghalon guro'n gynt. ac yng nghwmni'r hen frân goesgoch a'r gigfran ddu, mi harosaf ar y moelwyn efo'r awen fru. Mae gennyf win i'w rannu efo Gwyn ap Nudd a'i deulu, wrth ddawnsio efo'r lleuad braf er mwyn croesawu hirddydd haf a phanddaw'r tân dros ymyl tir i liwio'r wlad a'i fysedd hir i ddal y wawr ar droad y rhod, y moelwyn mawr yw'r lle i fod. Ac yng nghwmni'r goesgoch gegog a'r gigfran ddu, mi orweddaf ar y Maelwyn efo'r awen hŷ. Ni. O, hyfryd.
Na. Ie.
Dwi'm yn gwybod os dwi'n sut mae diwydiant ydy ti ysbrydoli hwnna. Just, just uh, bod i fyny ar ben y maelwyn yn lot rhy aml. Dwi'n meddwl, ie. Mae, mae o yn, mae'n, mae ti, dwi'n gwybod fod chdi yn, yn, ar y bryniau yn aml, dwi ta, a mae o'n, mae o'n di ysbrydoli. A, yn dweud ydy hynna ddim yn, yn diwydiant, ond mae o hefyd yn... Yeah, yeah. Ond mae, mae, mae barddoniaeth, ysdi, mae, yn y chwareli yma, mae coelio, dde, so mae yna

yn, yn, yn y chwareli yma, de, so ti'n coelio, mae gen ti... A, a i henwa nhw, sdi, enwa ffug enw, de. Sdi, Tan y Marian, Ion Oron, Gla, Glan Dwyryd, Gwiliw Strada, Gweinydd, Cyffdy, Alwenydd, Moelwyn, Isall, Dewi Mai o Feirion, Elfyn, a rhyw ennill y gadar. Um, pan fod y, y, yr yy Steddfod Genedlaethol yn Blaena yn 1898 a gath yy o'n nhw'n godi yy pafiliwn o bren dwi'n me'wl yn ar yn y parc dwi'n me'wl ac yy chwe wi- chwe wythnos cyn yr ŵyl de cyn y Steddfod ar i'r s- storm ddod a chwalu'r y pafiliwn y recs ond ar i'r chwarelwr os gyd fynd i fyny i ryw iard bre- y coed yn yn rwla yn Llandudno ffor 'na ac ail godi y pafiliwn mewn pryd ar gyfer y Steddfod de. A wedyn Elfyn, y boi 'ma, o'dd o yy o- fuodd o'n a- Arthurwydd wedyn dwi'n meddwl, ac o'dd o'n un o'r un o'r ddau fardd sydd wedi ennill y Gadar yn 'i 'i dref, yn 'i gartref o'i hun de. A wedyn pan ma' nw pan ma' nw'n ff- ffindio fo, o- oddan nw'n chwilio amdano fo i ga'l ga'l 'i 'i gadeirio, ond o'dd o rhy swil, ac o'n nhw'n chwilio amdano fo bob man, ac o'n nhw'n ffeindio fo, oedd o'n cuddio yn y llyfrgell, heb, dwi'n gwybod os oedd wedi cael drink bach neu beth fel yna, ond, ond o'r nhw'n gario fo, dim cario fo oherwydd bod o'n chwilio am beth, jyst cario fo, so tu dwan, tu dwan, mae rhaid chdi de, so yna llall. A mae'n adoman o'n nhw'n sti, so Eos y Gogled, Bryfdir, Ioan Dwyrid, Ioan Brothen, yna llall fo sgwennodd yr englynion i'r Bydd y Rheolwr Barracks yn rhosydd ati lwyth, mae gen i lwyth o farddoniaeth fan hyn amdan y rhosydd, chwarae y rhosydd yn y llall, hen hogiau'r rhosydd, Roland Wyn, Tref Borfab, Bryfdir, a'r gwydd, maen nhw'n gyd, maen nhw'n maen nhw doma yn nhw, ysdi, ti'n mynd i'r ugeiniau drosodd, os yna cannoedd, ysdi, ti'n

a petha fel 'a. Yym a ia, a sdi ar ac ar ben hynny, yr yym sdi music 'de, sef lle 'dan ni isio mynd efo'r sgwrs 'de. O, hyfryd. Mae hwnna'n, oedd hwnna'n link a hanner hwnna o'n, Dewi. Ie, o, ie. Mae, mae Gai yn, yn amynyddgar iawn yn, ydi miwtio fa yma. Gai ofyn i chdi yn miwtio, Gai?
Mwynhau gwrando ar y llais, Dewi. Ond na, mae di, di, so, mae o'n ddifir iawn, dydy. Mae, so, a mae yna, weithiau dwi'n dwi, dwi mynd am dro yn y fro, a, a ti'n meddwl, mae ma, ma Stiniog bron oedd rhyw enclef, dydy, mae bron oedd rhyw wlad i hun, dydy, e, efo'r cadwyn yr bedol y maelwynion yn yn bo, cofleidio ni ynde? A ehang, yn ehangach wedyn fel Dewi'n sôn, so, y, y, y fro ehangach wedyn de, yr byd amaeth traws, mae'n thwrog, ac ti, a hyd yn oed ochr arall de, Dolfyd Elan, uh, Llafrothen, to, yr fro ehangach. So, mae'n ma ddifir yn aml iawn, dweud, to, mynd am dro, a jyst cael syniadau so, newydd ynde, o, o fod yn, yn yr filltir sgwar neu y filltir gron fel pethau. Um, ond be, be, be sy'n ddifur hefyd ydy, so, dos yn ôl be, tri cha mlynedd cyn y chwareli ynde, yfa lle oedd uh, tyddynod a falle yn y fro ynde, uh, iawn oedd nhw wedi ffindio'r lychan doedd i neu rhyw door, rhyw shed neu beth bynnag, neu crawiau, ffensys a falle. A wedyn, unwaith agorodd o chwareli, bod, bod y, y mewnlifiad o'r ardaloedd uh, cyfagos yn dweud, yr amaeth, um, to, Sir Ganarfon, Pen Llun, Con, Dyffryn Conwy, to, Nant Conwy. A y, y, y bwrlwm, taswn i'n wrth y modd, uh, bod mewn peiriant amser a mynd yn ôl i'r cyfnod yna lle oedd y bobl yma jyst yn dod yma i, i greu blaenau fel tre, i greu bwrlwm y chwareli. So, so, so, so, so mae'n anhygol o amser, de, a'r diwylliannau yma i gyd yn ffrwydro fe gilydd. So, um, a so, gweithwyr oedd nhw'n de, um, so, dosbarth gweithiol wrth gwrs, ond y mysg yr gymuned yna, oedd gen ti bobl peniog iawn, bobl creadigol iawn, ac yn y caban oedd yr, dyma'r outlet, os lyci, de, i, i, i, iddyn nhw gael cyfle i, i rannu creadigedd, ynddo. So, ac wrth gwrs, ambell un di mynd i go golega Ynde, a, a mudo lle re, falle rei heb gael y cyfle i wneud hynny, de, di aros yn y fro, de, a di fo, effeithio diwy, diwylliant y fro fel la. Ond yn ôl i'r hiwmor, um, a effaith ni fel bobl creadigol lleol, um, artistiaid lleol, so, dwi erioed wedi gweithio chwarael chwaith, ynde? A Nathon ni ddeud hynny yn y gan graffiti Cymraeg uh, anweledig. So rioed di gweithio chwaral o gan ei lechan yn y gwaed. So, ydyn, ond oll y lyric yna, dwi'n meddwl, pryd oedden ni chwarae pel droed, so, yn Tangris, wel, bob man, pryd oedden ni, oedden ni'n blant cynradd, oedden ni'n chwarae pel droed dros, oedden ni'n creu stadiwm yn fan hyn, a stadiwm mewn ceia gwahanol. trefnu gemau yn erbyn Glan y Pwll, yn erbyn Maenferan, yn erbyn Llan, be, a creu golpos yn hynna, na ni fatha. A drwy greu golpos yn hynna, be oedden ni'n ei ddefnyddio i wedio'r postyn i fewn, ond llechi, be, a dyrnu nhw mewn o'n darn o garag, to. A dwi'n cofio sleidio, taclo, ceri, mae'n siwr. A sleid, sliding tackle, a mewn i wylod y postyn. A, a dwi'n meddwl mae'r graith dal yna heddiw 'ma. A mae'r graith yn las, dwi'n siŵr bod yna lechan dal yn y graith. Felly, o fanna ddoth llechan yn y gwaed. So, yn, y, yn y gystal a so, bobl y môr, halan yn y gwaed. Ynde. A nes i fod, oh, llechan yn y gwaed, ynde, yn llythrenol. A wedyn, a ni'n meddwl, a ia, mae yna gan yma yna, ynde. So, er bod ni rioed wedi gweithio'n chwarae, Mae gennym ni fychan yn y gwaed ynde? Felly, bod ni'n falch o'r, o'r ardal, balch o'r cyfoedion, balch o'r diwylliant, balch o'r hanes, balch o beth bynnag ynde? A dyna, dwi'n meddwl, oedd anweledig yn ni ddathlu, dwi'n meddwl, y ffaith bod ni'n falch o le oedden ni'n dod. Um, ac ar y pryd fynd yn y nawdegau, ti'n gwybod, so fandiau indie, er enghraifft, Ffac Off i Bawb, Topper, uh, Acid Jazz, Hanner Pei o gair dydd, ynddo, Cosmopolis, so, oedden ni yn blaena ganol nunlla yn y mynyddoedd, a dwi'n meddwl, dyna oedd yn gyrru ni fel band, dwi'n meddwl bod ni'n falch o'r, or hunaniaeth yna, de. Sorry, si fwy- fwydro braidd hwnna. Oedd hwnna'n gret.
Ond na, sut, sut mae... So, yn amlwg, mae yna ma 'na gol, mae yna llwyth o, o yr ardal yn dod fewn i, i dy waith di. Be, ydy hwnna rhywbeth sydd yn gyrru yr gwaith, neu ydy o'n rhywbeth sydd yn jyst yn, yn bwydo fewn yn ar y deg fatha? Diolch di, yn um, absolut, dwi'n meddwl. Diolch yn, to. Um, ond fel yn dweud, to, dwi'n mynd am dro, mae ma, ma, ma fel rhyw fydysawd i hun, fatha, o ran hel ar awen i. Ti'n mynd hel ar awen, yr awen sy'n dod i chdi, ynddo. Dwi'n gwybod, dyna'n wir prysbeth ti feddwl. Di'r awen yn dod i chdi, ti'n chwilio am yr awen, dwi'n gwybod.
Wel, mae, do, de. Mae, mae, dyna, dyna beth sy'n digwydd, e. Os ti'n trio, os ti'n trio, ni di byth, ni di byth dal un. Yeah. A, a dyna dwi'n deimlo, mae ma, ma, jyst gymaint o sbarduna. Mae'n ma, ma anodd, anodd dweud mewn geiriau sy'n ma'n dod i, i, i ti, de. Ond, um, ydyn ni'n mynd i chwarae can, i fideo. So, y, y gwalia, um, So, o'n i, o'n i o hyd di meddwl, gwali, o ia, gwalia Cymru de, o, o gair, be di o? Lladin neu uh, Germanic neu rhywbeth, ie, brysach di'n gwybod well fi. Gwa, er, gwale, wa, wales. O, oh, ie. Yeah, um, walia, de. Yr hen air am Wales, yeah. de. Wel, ie. Wel, ie. Um, y, y, y Germans,

uh, y gair yn cael ei ddefnyddio chwarel ylo, chwarel ylo, chwarel, chwarel ylo, um, so, gwaliad, cwt, lle oedden nhw'n, so, trin y, y cerig yn de, uh, cyn y felin a, a so, peirianna mawr. A gwal, so, gen ti lot o ryw hen gytia dal yn sefyll yn does, gwalia. Ac yn meddwl, cysylltiad yna, so, rhwng yr, yr cwt yma, lle oedd bobl yn torri cerrig yn bob tywydd, ynde, a uh, yr gair gwalia am Gymru, ynde. Um, wedyn, hefyd, dwi, dwi wastad wedi meddwl, a dwi'n meddwl hyn yn, yn, yn taro rhywbeth ar y ffaith bod ni rhywbeth wedi gweithio yn y chwarael a'r diwydiant yn ei ffeithiau. Bod, bod chi'n gweld y peth o ogwydd wahanol, de. Ti'n gweld, ti gweld wrach Dwi'm yn gwybod os 'na chwarelwr sy'n gweld toman chwarel fel pyramid, lle 'swn i, dwi dwi wastad yn meddwl, ma' 'na fatha pyramids ma' nhw'n fatha ryw, t'o', yy ryw adeiladau mawr, t'o', i addoli neu i i er co-, on' ma' nhw dydi ma' ma' ma' nhw'n symbol o'r oes ar ddu er cof, t'o' ma' nhw fel ryw tomb, t'o' yn yn yn yn yr Aifft neu yn canolbarth America, t'o'. dwi'n meddwl, oedd yr album Gwalia, dwi'n meddwl, yn rhyw mash-up o, o hynna. Um, a hefyd, llyfr Eduardo Galeano, uh, awdur o Uruguay. Nath o sgwennu llyfr uh, The Open Veins of Latin America. A dwi'n meddwl, yeah, The Open Veins of Wales, ynddo? Y ffordd mae Cymru wedi cael ei exploitio a, tro, bod yr cyfoeth yma i gyd yn mynd o yma. T'mo', a, a Nina fan hyn dal yn, yn difreintiedig yn ariannol, t'mo'? T'mo', er enghraifft, pobl y caban methu mynd i, i, i wireddu, i, i creadigaethau, a i talenta acad academig ac yn y blaen, de. T'mo', um, i le yr arian yn mynd, ynde, um, Uh, a ia, rhyw mashup fel a oedd yr uh, er album ba, yn cyfuno rhyw ddelwedda Lladin America efo chwarael. A hefyd Cymru, de, ti'n nes i sgwennu fo'n 2016, 17, uh, Brexit, all Brexit, ti'n fo? Wel, dim... Pryd o Brexit, gath, be, gath o i benderfynu'n 2016, dodges cyn yr Euros. A mae o'n ymateb i hynny hefyd ynde, i le 'dan ni'n mynd yn y byd ynde, fel fel cenedl neu fel bobl. Felly dwi'm yn gwybod os ti isio chwarae'r fideo. A ges i uh, diolch fawr i criw lleol uh, oedd helpu fod yn actorion yna fo. Uh, Gary Giggs, uh, Gareth Roberts, Edwin, maen nhw'n actorion yna fo. Um, a Gwen hefyd, uh, Gwen Parry, Ellis, yy, i fod yn, um... O, sori, mae'r sgrin di mynd. Ia, i fod y... yr duwies y llyn fel petai. A i Gwenan, o Llan, pan oedd gen i wallt. Neu, neu, adael y fideo i chwarae, ia?

Gret. A mae'n, mae, mae hwnna yn dangos, mae'n, mae'n llawn, mae'n choc y bloc efo, efo'r ardal, dydy.
YouTube, dal i fynd. Efo daws y glaw.
Ie, yeah, dos y glawr. Well, ac ar y pwynt yna, dwi'n cofio, uh, uh, 97, um, y pres oedd rheolwr anweledig ar y pryd. Ac oedden ni yn cartra, yn, yn uh, stafell fita, cartra, tu rhys, ar ôl ymarfer, ac nathon ni, nathon ni gyd sgwennu'r gan yna efo'n gilydd, dawns y glaw, Uh, so, llwch llechi glas yn ymysodla mewn Wellingtons a trwsus Bermuda, fel defaid yng nghysgod y bedol, mor ddu ar gwydir yn fy sbectol. E, eto, cyffwrdd â be oedd Preston yn dweud cynt, er hiwmor tywyll, a eto doniol, eto, um, sydd wedi esblygu o'r dre yma. O'n i yn y fideo. Mae ma fideo i'r gan yna'n uh, llawn hiwmor hefyd. Di.
Di, ond dyna, o'n i'n o'n i'n mynd i ddweud, o'n i, o'n i yn, yr, yn y caffi yn wledig yn, yr, yn y fideo. A mae'n oh. ffes ail rhannu fo, o'n i'n mynd, o, oh, fi.
a hefyd, uh, prys, credit i prys, um, prys ddoth i fyny efo sombreros yn y glaw fel uh, teitl yr album. Dwi'n meddwl, ar ôl i ni sgwennu'r gan, a dwi'n meddwl, cos, os dwi'n cofio nhw. Mm. Dawns y glaw, dweud, be gawn ni fel teitl album? Sombreros, dwi'n cofio chdi dweud, cos, mae bod ni, to, er y glaw a'r llwydni, to, wel, gwisgas o sombrero, de, a gwena, de. Bydd y falch a bydd yn hapus, a, to, parhau. Yeah, Mae ma rhyw obaith yn y fod yna, dwi'n dweud.

Does na'm tystiolaeth i falle i gefnogi hyn ond t'mo' dw dwi'n meddwl dda- ddaru Anweledig injectio rhywbeth, t'mo' ar y pryd o ryw falchder a ryw hwyl a bo- t'mo' ar ar y pryd lle oedd angen o dwi'n meddwl. Yym yy t'm dwi'm yn canu clodydd yn hŷn yn fan hyn ond dwi'n meddwl o- t'mo' ma' mas t'mo' ella ni'n anwybyddu bod Stiniog wedi to, y diwydiant wedi cwympo hefyd, ynde? A to, yr sgil effeithio yn dod o hynny. A dwi'n meddwl, da ni'n dod o'r genhedlaeth yna lle, to, weithio chwarae, be, to, na. Oedd allan ddim yn ei sens i ni, fel criw ni, ni fe. Wel, definitely, yn y wledig, di roi blina ar y map, a bod blina, blina le da i fod. Ac ar gwyll, o bethau yn mynd yn, ar y pryd fyd. Oedd jyst yn, um, oedd o jyst yn buzz, oedd dynamic o ofnadwy, ti'n Uh, ac anweledig nas lot, lot o hynna, de. Gant o gant. Ond wedi dweud hynna, er, er bod ni wedi injectio rhywbeth, sy'n ni heb di gallu neud o, heb trwncetyn, mistakes, cylchoedd hyd, yeah. llwybr lleithog, ti'n fo? So, yeah. Oedd 'di dod cyn 'ny 'de, a 'di dangos i ni bod o'n bosib neud rwbath yn y Gymraeg ynde, a bod yn gyfoes a bod yn, t'mod, cŵl neu beth bynnag ti isio galw fo, a a creu rwbath yn y Gymraeg ynde, felly hats off i i'r bandia' ddoeth cy- cyn 'ny 'lly, yn Stiniog. A cyn 'heiny, fel y person sôn, y bandia' pres, y y beirdd, y cerddorion eraill ynde, t'mo', a a ella ni'n mynd o ni drafod tro, Mered a Gwyn Thomas a tro, yeah. bethau fel yna. Um, a, a, a, anferth, yndi? Dylanwad maen nhw wedi cael yn genedlaethol ynddo, tro. Um, tro iawn, di mudo o'r dre, uh, academ, ac, academics, uh, peniog, ond tro, heb mered, sa ti'n gallu dadlas yna mes bydd y rec?
Faint, oeddech chdi'n oeddech chdi'n deud fod oedd oedd uh, be oeddech chi'n neud yn dod o, o rwla um, oedd ychydig yn, yn ddiobais ond, ond hefo rhywfaint o obais o, o be oedd yn weledol yn gallu cael ei wneud o, o bobl eraill. Ond ti'n meddwl bod hynna'n rili really, fod hynna'n helpu um, yr rhyw, yr diwylliant celfyddydol, yr, yr methiant yna sydd yn helpu, neu'r caledni yna sydd yn helpu i gallu wneud stwff celfyddydol, neu ydy o fod y, y brynian yn, dlys, yn dlws, a, neu be, be da chi'n meddwl ydy sydd yn, sydd yn helpu ac yn meithrin stwff yna? Ta? hyder,
hyder, di lot o'n yma. Um, a, a'r weledigaeth, ynddo. Bod gen ti rhyw, ddel, uh, rhyw weledigaeth o beth eisiau gwneud. Ie, yeah. Ie, posib, de. Meddwl, meddwl yn positif, de. Mae'n bosib wneud hyn a, a wneud o, de.
So yeah. da chi'n meddwl fod hynna yn, fod hynna yn rhywbeth mewn, mewn ardaloedd ôl diwydiannol fel Bethesda, fel, fel Blaena, fel, fel Corus, ydy hynna fwy debygol o ddigwydd achos fod o'n etifeddol neu, neu be, be da chi'n meddwl?
Beth yna, diolch yn fawr, ar ôl, um, twa, um, cymdeithas yn rhyw fath o dechrau deterioratio ar ôl, ar ôl ôl y diwydiant fynd. A mae bobl yn dechrau teimlo bod yna dim trip ar ei ysgwydd, ond um, bod e teimlo bod yna neb yn poeni amdano ni. Oedden, pam da ni'n penderfynu wneud beth yn hunan, da ni'n neud o efo exuberance, fatha Os di fatha catharsis a so a, a just mynd amdani a mynd yn bonkers de, a enjoyo de, t'mo' fatha car gwyllt de. O just yn anhygoel ac anweledig pan fodd anweledig yn chwarae yn, yn ei Estella a Gwibdaith er enghraifft os di pan fodd y bandiau yma'n chwarae de, oedd blaenau i gyd yn dod yna, t'mo'? A o' ti'n methu symud yn y pubs a bethau, t'mo'? A wedyn, ac oedd pawb, oedd jyst pawb yn gwenu, pawb yn chwerthin, pawb yn dawnsio. Felly, oedd o'n ffantastig, ti'n gwybod? Illa bod yna rhyw chydig bach o slwm perbyn hyn, ti'n gwybod? Um, a mae pethau wedi bod yn reit galad do efo'r lockdown yna llall efo'r Covid. So illa, illa ddeithon ôl, de. A hefyd, ti'n gwybod, ti'n gwybod, blynedd dal i fod yn dre um, Iawn, wrach bod y chwareli ddim yn yn 'i anterth fel oedden nhw, ond ond gen ti dal lot o weithiwrs yn Blaenau, ynde? Plymars, builders, electricians, so you name it, ynde? So, gweithwyrs calad, ynde? A dwi'n meddwl, o law yn llaw â hynna, ti angen diwylliant i gadw'r ddesgyl, ynde? Felly, so, cos mae'r ma bobl yma eisiau cael eu diddanu, so, iawn, mae yna teledu, mae yna Sky, ma' 'na Netflix, so... Ond hefyd, 'dan ni isio'r diwylliant Cymraeg 'na ynde? T'mo' yy yy a'r adloniant ynde, adloniant ysgafn Cymraeg, t'mod, yy 'di o'm yn gor'o' bod yn deep and meaningful nadi, ma' ma' ma' t'mo' ma' gweithwyr angan ga'l 'u diddanu, a a pry' ma' rwbath, t'mo', o Bethesda, Pengroes, Blaena' yn dod at 'i gilydd i neud rwbath, s- 'sa neb gwell i gefnogi yy hynna na bobl lleol, t'mo', y gweithwyr 'lly. T'mo', a a ma' hynna'n resoneitio wedyn dros y wlad ynde, t'mo', ti'n cael cyfryngau, yn, ww, pwy 'di hyn? T'mo', wedyn mae bobl ehangach wedyn yn mwynhau a, a wedyn gweddill y byd ynde, t'mo', a dwi'n meddwl efo'r technoleg dyddiau yma hefyd, t'mo', efo'r digidol, t'mo', mae mor hawdd gael pethau allan yna. Um, a i rywun sydd wedi bod recordio, dangos yn oed falle, tywed, di recordio fo analog tap, ne? A lle pobl yn mynd i siop i brynu casets neu CD. Dwi'n meddwl, oedd y diwylliant y peth o lot mwy cyffroes i mi a dwi'n gynnu. Lle rwan, mae peth yn ffiltro allan, a mae'n anodd, um, dwi'n mwyn gwybod, crisialu dyddiau yma yn y byd digidol sydd ohoni, de. Felly mae hynna'n her arall yn dydi. Um, o ran, fel president, os oes yna slump diwylliannol rwan, wel, un effaith ydy bod, bod, bod o'n anoddach gael pethau allan yna. Ond eto, yn haws. Mae yna drafodaeth arall. Mae o'n, um, mae o, diolch yn rhywbeth tangible na chdi. Dwi'n, be di'r gair, be di'r gair Cymraeg am tangible, dwi'n? Dwi, dwi'n, ddim yn dda iawn am... Rhywbeth sy'n gallu cydio yno fo, ie, twtred o, ie. Ie, a dydio yn... Gwir, mae o'n yna, go iawn, de. Ie, dydio yn throw away.
Ie. A, a mae hynna, dydy, mae'n ma anodd pryd oedd o'n rhywbeth tangible o'ch di mynd i siop Rhen Bost, prynu dy CD, ac oedd o, oedd o yn, oedd chdi'n gadael ac yn gallu dangos, wel, dyma beth sgyn fi, a mae'n ma anoddach fan fod o... Yeah.
A ti'n dweud Hen Bost, a ti uh, enghraifft arall o, o ddiwylliant, cynnal diwylliant, so, siop lyfrau yeah. yn, yn y stryd, ynddo. A, a t'o' Elin, o'dd Elin yn ffantastig efo ni yn dyddie cynnar yn enwedig t'o' gadal ni t'o' d- yy deud da iawn chi bois c- cariwch ymlaen a a rhoi cyfle i ni ymarfer yn yr Urdd yn Blaena' t'o', 'lly t'o' ma' 'na gymaint yy t'o' ma'n anodd enwi pawb a a t'o' cofio pob peth sy 'di yy effeithio neu 'di ysbrydoli yy dy ysbrydoli di 'de? Yym a hefyd

bod ni wedi gallu ymarfer. Bes, dwi'n gwybod sa'n ni wedi gallu bodoli heb na i fod yn oras. Mae'n siŵr sa'n ni wedi ffeindio ffordd, sa'n ni wedi dyfafarhau a ffeindio rhyw ffordd. Falle fod hwn yn gwestiwn rili really hwyr yn y dydd o ran yr gweminar yma, ond da ni'n ni, ni deud y gair diwylliant, ond be, be da ni'n termio yn diwylliant? Ydy o yn celfyddydau ni? Ydy o ffordd ni o fyw? Be, be ydy'r Be di'r...
Um, dwi'n cofio darllen...
hefyd, di'r ieithol. Dwi'n cofio darllen erthygol gen uh, Lauren Laverne, ie, yeah, DJ Radio 1. A dwi'n wicio beth oedd hi dde. Culture is something you can't touch, you can't smell, so you can't feel it, but it defines us. Yeah, Mae'n diffinio ni dde. Mae'n deutha ni, mae'n deud wrth y byd pwy ydan ni. Mae'n deutha ni, to, mae'n helpu ni i ddarganfod pwy ydan ni. To, mae'n diffinio ni. A be fysa chdi'n deud, Dewi? Be fysa chdi'n deud? Be, be di diwydiant? Uh, diwylliant? Um, Wel ie, yeah, fel mae gai yn dweud, um, mae hunaniaeth ydy ond e. Mae o'n um, um, mae'n bob dim, mae'n arferion, dywydiadau, Yym, pethau lleol, geirfa, a wedyn y, y, yr elfen greadigol. A mae hwnna i gyd yn rhan... Da ni, da ni eisiau dangos, ond da, da, da, da ni, dyna beth rhywun, rhywun sy'n creu, mae eisiau i'r byd i weld o. A um, mae rhaid i ni gael yn stwff allan, mae rhaid i ni gael outlet. Da. A mae hynna, um, fel ydodd gai yn union, mae um, dyna da ni'n trio wneud, de, dyna da ni, uh, yn hunaniaeth ni ydio, o, um, yn diwylliant ni, yn arferion ni, um, o, teulu, ffrindiau, um, fel droed, um, rygbi, bob peth sy'n digwydd yn y dre yma, mae, o, mae o gyd yn rhan o'n hunaniaeth ni, dydy. Ni, ni sy'n neud o, de. Wedyn, um, dyna beth ma' hynna'n un peth be' ydi diwylliant di ond roid roid y stwff allan os di a r- ai- ai rannu fo i bobl ga'l i rannu fo hefyd de. Yym. Ie dyna dyna dyna fo rili ddeud y gwir de. Yym. So diwydiant yy diwylliant ydi bobl de. Dyna dyna mae bobl yn neud de. Felly yym, sa'n i'm yn neud petha, sa'n i jyst yn mynd i gwaith a mynd i gysgu, a mynd i gwaith a mynd i gysgu. Uh, so, Fel ydodd Hefin Hughes, de. You gotta get up to go to work, to go to bed, to get up, to go to work, to go to bed. Ond ti ardal, ardal Bethesda,

Ac oedd hynna'n yn, yn, yn dylanwadu i fi, dwi'n meddwl. So, a wedi cael y clywed maffia mis yw'r swalia ar fainol. So, a wedyn oedd hynna'n agor drws wedyn i, i gerddorion Cymraeg eraill, de. So, Steve Eves, uh, Mike Stevens, a pethau fel A cerddoriaeth y byd, so, Bob Marley, pethau fel uh, cofio, edrych ar fainol legend Bob Marley gyn y chwaer. So, Uh, reggae. Anyway, digon o am, am anweledig.
Ond, na ni, mae gen i fi ambell i gwestiwn yma yma. Oedden, um, mae nhw ymlaen i chi. So'r cyntaf sgyn i fi fama ydy, petai chi'n gorfod dewis tri ffigiwr, dyma lle ydych chi'n gweld bod yn, fod yn darllen i ddim yn mynd i fod yn naturiol, Petaech chi'n gorfod dewis tri ffigiwr, byw neu farw, o'r ardal sydd wedi eich ysbrydoli neu eich dylanwadu dylanwadu arnoch chi yn ddiwylliannol, pwy fysa nhw a pam? Mae hwnna gin Bryn Jones, Cymru Fyw.
Dwi, dwi, dwi wedi bod yn meddwl amdan hyn, a sgynna i'm syniad, ond os dwi rili, um, Mae 'na lot o gymeriadau dwi 'di darllen amdanyn nhw, wst ti, yym, sy yn hanes, hanes Blaenau hynny a'r llall. Mae 'na gymeriadau i gyd. Ond dwi, o'n i'm yn nabod nhw nad, nagon, o'n i'm yn byw adeg yna. A felly mae'n rhaid i fi, mae'n ma rhaid i fi gynnwys yn weledig de, maen nhw wedi wneud lot, wst ti, uh, a nhw'n newid yn mywyd i ar y pryd. o'n i'n mynd i nunlle pan mae, pan mae'r fi bympio fewn iddyn nhw mewn gig. Um, a ma nhw, ma, be, be sydd dda amdanyn nhw ydy bod nhw'n gyd yn hogia da, creadigol, um, cydwybodol ac egwyddorol. Um, a jyst hogia gret a llawn, llawn hwyl. Ond uh, o ran llenyddiaeth i fi, de, um, awdur sydd yn wreiddiol o traws, um, ydy Twm Miell, lle, Llion. So, Twm Miell, fyswn i'n yn ddweud, gan mi fod o'r ardal, neu, neu, neu, ddweud, neu ddweud fo, os bo ar ei um, wrdio fi i, i, i sgwennu. Um, Mae'n mae stori hir, dwi wedi dweud ti lot o weithiau ar y gyfryngau. Ond um, mae'n jyst dweud, uh, Twm Miell,
Be amdano chdi, Gai? Pwy fysa chdi'n dweud sydd wedi... Ia,
sut ti'n dorri fel awr i dri? Dwi'n mwyn gwybod. A nes i feddwl, lle meddwl am tri person, y dorri fel awr i dri sector. t'o', yr academig, t'o', y Mairead, dy Gwyn Tom, t'o', yy sy 'di ca'l dylanwad ehangach na jyst yn Blaena', ond bod Blaena' yn rhan mawr o'u hunaniaeth nhw. Yym, 'dyn o'n i'n meddwl fatha artistiaid wedyn 'de, t'o', er enghraifft, pres, to, pres di dylanwadu fi. Pryd oedd pres yn um, rheolwr anweledig. dylanwadu. Ta, ia, oce, ta, ta. Da chi, ta, da chi bwlio, ta, ta, mae eisiau hyn, mae eisiau neud all. A heb pres o'n i, heb recordio'r album gynta. To, um, so diolch pres am, am gredu yna ni, a gael y record deal gynta yna ni, efo'r Rhys Mwyn. Um, ond hefyd, gyd ti bobl dda Gareth Parry, um, artistiaid gweledol, ne, dwi'n cofio o'r ysgol gynradd, Gareth Parry'n dod yna i wneud um, gweithdy ar adar, dweud o'n peintio adar ar bryd. A mae di aros yn nghof i edrych yma, cofi ar ei sglein, ti'n ei llygad adar, derin, unrhyw lygad, rho'r sglein ar y lygad. De. Mae hynna di aros yn ymhof i, dde. Um, Eigra Lewis Roberts, to, a, a sbia rwan, to, di Llio Maddox, uh, Lleicu Gwen Llian, to, artistiaid, to, artistiaid lleol, um, Sian Orddi, to, um, to, di, yeah, academics, yr er, artistiaid, a hefyd y gymuned, de, wrth gwrs, uh, bobl, to, Tommy C,

y gweith pobl lleol, uh, rhian o ddol hyd yn oed, ti'n fo? Llafar, bobl sy'n gwneud llafar bro, prinsi, ti'n fo? Cymeriadau, um, mae yna gymaint o'n nhw, mae'n anodd enwi pawb, ti'n bobl, cymeriadau unigryw sydd wedi jyst ch'mo', sbarduno chdi 'de, a dy ch'mo', dim bo' nhw'n cael gair yn dy glust di, ond y rhyw liw, dy liwio di ar, ar y trywydd iawn, felly. Felly, ia, tri sector, ac, ac, academics, artistiaid a'r gymuned.
Gret. Gret.
O'n i'n wedi dall bod, bod fi'n gorfod, well, gorfod dewis tri person. Ond dwi'n meddwl bod fi wedi cyfro fo efo pawb.
Dwi'n gwneud hwy os wyt ti eisiau, Dewi.
Wel, e, maen nhw'n gyd yn, ysdyn, maen nhw'n gyd yn, yn briliant, to, dwi'n dwi rili, wel, fel llenor, dwi'n dwi gwerthfawrogi gwaith nhw i gyd, maen nhw'n hollol, to, ffantastig, a'r beirdd, a'r llall. So, um, Ond uh, na i sticio i sticio i beth beth na'i dweud, um, uh, dwi'n mi all ganoledig. Ie.
Ond hefyd, um, twa, ar lefel teulu, ma, o mam, twa, llna ysgol o mam, twa, ond doedd i gallu chwarae piano. A pan o mam yn llna ysgol, o'n i'n aros o gwmpas, ac oedd hi'n dysgu pethau ar y piano i mi dde. So, a trwy hynna, ti'n darganfod nodau a rhythm a, waw, dwi'n gallu gwneud hyn. Um, ond eto, mam yn dosbarth beithiol, so, licio neu hyn, licio neu lle, ond o'r ioed i mynd o'n bellach, de. So, rhyw diffyg hyder, so, a, a dyna, dwi'n meddwl, sy'n mor bwysig yn, yn y drem o'n hyder a credu, a, so, Gwireddu, de. Hwnna di'r hwnna di'r her mwya, y y gwireddu wedyn, de. Fod o fod o'n wbath creadigol, fod o'n waith, fod o'n beth bynnag. Gwireddu fo ydi'r her. Ond os ti'n dal i gredu, mi alli di. Wedyn, Cwestiwn i O, Dewi. gael ei, os yn licio dweud, nominatio rwy'n arall, dweud, Glenn Tapp, Yr office, ne? Yr office. Yeah. Mae hwnna, beth ti'n gael, sefydliad, sefydliad pwysig iawn yn yr ardal am.
A dyn, i Dewi fa yma, sut mae Dewi yn mynd o gwmpas gynllunio llyfr? Ydy'r cymeriadau yn dod gyntaf i ffitio'r ardal neu ydy'r ardal yn ffitio'r cymeriadau? Uh, gymeriadau o hyd, gymeriadau. Yeah. A yn aml iawn, de, gan amla, um, does gen i'n syniad lle mae'r lle, y, y plot yna'n byd yn mynd, mae jyst yn, yn sgwennu ei hun fel dwi'n mynd ymlaen. Yn syml iawn, dyna, dyna beth di'r be di ateb. Diolch am y cwestiwn, briliant. Yn, um, gen i ni diolchiadau, diolch Gai am gofio Tom Cetyn. A wedyn, sesiwn difyr, gai a dewr, ydych chi'n artistiaid sy'n byw a gweithio yn eich gymuned, sut allwn ni gadw pobl ifanc yn ein cymunedau ni i fod yn greadigol a chyfrannu at eu cymunedau?
Um, Oes o gwaith, oes gwaith, so gwaith i bobl gallu um, fforddio tai, fo mae hynny'n braidd yn amhosib, ond um, maen nhw angen gwaith yr un hytrach na zero hours yn, yn y diwydiant um, ymwylwyr. Yym ma' dyna sy 'di gadw bobl yn y yn y dre 'ma ynde, pobl ifanc. Yym eu cael nhw'n greadigol, wel dwi'n dwi'n ffeindio bo' nhw isio bod. Ma' 'na lot ma' 'na lot o nhw sdi fatha mab hyna fi mae o mae o rapio mae o mae o isio neud petha ma' 'na so ma' 'na lwyth o nhw isio neud petha 'de. A ma' 'na lot o ddiolch i i i Cell, efo Rhys yn Cell ysdi, mae o wedi bod yn neud gigs enghraifft allan o sbithia enghraifft all a petha efo pobl pobl ifanc a plant yy iddyn nhw cael creu petha. A wrthi mae petha felly um, yn bwysig ac um, yn digwydd yn y lle yma. So mae mae'r creadigaeth yna jyst mater o galw i aros yna sydd angen rwan de. A tibod dwi'n gweithio lot efo ysgolion a tibod gen ti'r prosiect yma ysgolion credigol efo'r Llywodraeth a Cyngor Celfyddydau. A tibod efo'r cwricwlwm newydd yma hefyd ynde, tibod yym credigedd yn buzzword yn y cwricwlwm newydd. A be dwi wedi ddysgu trwy hands-on profiad efo'r plant ydy, tydi credigedd ddim yn golygu i sgwennu can yn unig, neu i sgwennu llyfr, neu i sgwennu, neu i wneud llun. Ti angen credigedd i, i fod yn saer, i fod yn saer maen, neu beth bynnag, i, i fod yn accountant. So, a'r hyder 'na i fod yn greadigol yn y maes ydy o 'de? Beth bynnag dy faes, yr hyder 'na i fod yn greadigol a creu, t'o', creu petha newydd ynde? A creu cyffro. A fel o'n i'n deud, t'o', yr her mawr ydi'r pres 'de a- a'r yy y gwireddu, yr hwnna 'di'r her mawr. Ond trwy fod yn greadigol, mae'n bosib, ti'n A ti'n rhaid chdi sgwennu can i wireddu. Neu, ti'n Dyna dwi'n siarad dweud, bod chdi'n gallu bod yn greadigol yn, yn meddwl am cynllun busnes i greu rhywbeth, ynddo. Ac os be mae diwylliant yn ychwanegu hynny ydy, os ti'n mynd i greu, uh, dwi'n gwybod, siop chips, neu beth bynnag. Mae bod na, ddim, bod na hunaniaeth yr ardal yn

b- bod yn, bod y busnesau lleol yn wreiddiol ac efo stamp yn dweud, ie, yeah, da ni'n dod o fan hyn, da ni'n dod o Gymru.
A dwi'n meddwl bod yr, bod y balchder yna'n rhywbeth o bwysig, dydy, a, a, a fod, fod ni yn, yn gweld, fod gweld gwers yn beth sydd wedi bod a beth sy'n gallu cael ei greu yn, yn bwysig, dydy. Um, un arall. Dwi gweithio yn yr amgueddfa lechi ac yn teimlo bod na lot fawr o diddordeb yn hanes a diwydiant llechi ar hyn o bryd. Ydych chi yn teimlo hyn ac yn parhau i gael eich ysbrydoli gan y diwydiant?
Wel, ti'n fe, ar yma rwan, dwi wedi bod yn sgwennu amdano beth ydi wydder yma rwan. A wrth wneud y llyfr cant yma, ynddo. Sôn amdan, pan ti'n teithio i fyny i ben, uh, ben y Maelwyn, mae'n rhaid chdi sôn amdan chwareli a a'r hen da- hen hen gymuned oedd yn Gwmorthin hefyd de. Y Joneses, y teulu, teulu, teulu Joneses. Uh, oedd bob un um, uh, mab cyntaf anedig yn, um, yn cael ei alw'n Sean, a'r cyntaf anedig y genedlaeth nesaf yn, yn Jones, Sean, Jones, Sean, Jones, Jones, bob, arferiad Cymraeg oedd hwnna, ond oedd, oedd, oedd hein yn cymorthu, na oedd jyst cymeriadau. Ond, um, ia, a sgwennu, dwi'n sgwennu amdan, yr, um, y chwareli yn y llall, le, a sbio fewn i'r hanes. Ond mae ar fy marw, mae oedd jyst yn fascinating, yr ymdrech oedd nhw'n yn neud, ddim jyst i fynd o dan ddiar i, i gael y cerig allan, ond sut oedden nhw'n mynd i gallu cael nhw i fynd i lawr i port,

Dwi'n meddwl, mae yna ma ddiddordeb, dwi'n meddwl, yn sicr. Ar, arloesi, yn de, defnyddio tod, fildio yeah. er, er un glen na, so, arloesi, a, a meddwl, ia, yeah, lle ni'n neud yr un glen na fan hyn. A creu o, de. A, a fel oedd Gwyn Thomas yn neud, um, nes i gân efo fo, yy, y ddinas gadarn, ac ar ddiwedd y gân mae'n dweud, twa, yn creu o gerig fara. Twa, all i reid hynna mewn unrhyw gyd-destun, twa, da ni'n dal i greu.
Ond ti dweud amdano'r er brwydro chwarelyddol yma, Um, oedd hwnna'n un o'r peth oedd, oedden ni'n edrych i, i fatha sgwrsio amdan ar un pwynt oedd, oedd yr interquarries de, ac oedd hwnna'n oedd hwnna'n gyfle hefyd oedd, ac, yn, ac yn masif yn yr 90au. Ac, yeah, um... Fel droed, lle de. Yeah. Tournament, um, uh, tournament fel droed ydy hi, rwy'n sydd ddim yn, ddim yn gwybod amdano be ydy oedd yr interquarries, lle. Ie, ie, ie. Mae gai'n gwybod oedd o'n chwarae yna. Nathon ni, nathon ni guro. Camelot, camelot fflat. Camelot fflat.
Mae pawb wedi siarad efo y blaena wedi ennill yn Tucoris unwaith.
Ie. Ond ia, chwaraeon yn ffordd wych o, o, to, o, brwydro yn erbyn y gilydd heb, heb bod yn gas ac yn, mae'n just ffordd iach o brwydro, dydy. Ac oedd lot o hwyl ar hyn.
Oedd yr interquarries efo'r, um, dim yr enw, ond yr un peth, oedd yr ysteddfodau o gynnyn nhw yn bob chwarael. Felly, y cystadlu rhwng, rhwng y chwareli gyd, yn yr ysteddfod, ysteddfodau, de. Yeah. Yr un peth, rivalry, de. Yeah. So.
A, a hyn o, o gen ti dima peldroed, so gen ti dri, pedwar tîm peldroed, jyst yn tan grisia, heb sôn am so, llefydd eraill, da. So, ti'n mynd cael hynna. So, gen ti blwyddyn amateurs. So, ond mae'n cael yn tan grisia fan hyn, mae'n so, sy'n cael ei tan gris. Tigers o fath, dwi'n gwybod. Ydy, ydy hynna'n diwylliant golledig? Ydy, ydy o'n, ydy o'n, neu ydy o'n just yn, fath sy'n cysgu?
Mae'r byd i newid, ni. To, fel o'n i'n dweud ar y dechrau, oeddwn i'n adeiladu golpos yn hynna, na felly. Anaml oedden ni'n gweld, ti'n ma plant yn dal i chwarae yn y caeau yma, ond dim fel oedden ni, de. Dwi'n eisiau swnio rhyw hen ffart, ond um, dwi'n meddwl, a, a mae ma cystadlaethau gael ei drefnu wan, dydy, yn ganolog, ti'n um, a mae rhieni'n gyrru plant nhw i'r cae, a, ti'n mae'r byd di newid, dydy. Um, fel la. Dwi'n gwybod sy'n beth da, ond beth da bod plant yn cael cyfle i chwarae pêl-droed. Ond jyst yr, yr, yr trafodiad yna o wneud o dy hun, yr wan mae rhieni yn mynd â'i plant i'r gemau yma, gyrru o hyn ben i llall. Wel, o'n profiad i, anyway. Ond, uh, o'n beth da. Wel,

yn chwaraewr, yn chwaraewr hel droed o fri back in the day.
Oedd. Yn cwtio brodas. E, e, Sally, chwaer, dad. Gwr Sally, deud o. Oedd y chwaraewr, Derry Gamp, oedd centre back, os dwi'n cyfyn am, tal a cry yn y defence, de. A Ie, yeah, swn licio gwybod mwy am hanes uh, peldroed. A pan eisiau i album Ori Williams, o'n i'n cael rhyw uh, fewn welediad i'r cyfnod yna, to, lle oedd lot o dima chwarae gilydd yn yr ardal, a ffordd oedd peldroed di esblygu, to, a teledu yn, yn cymryd dros So, de, twa, yn ôl Orig Williams, oedd ti'n llai o bobl yn mynd i wylio te- yy pêl-droed ar ochr cae, oherwydd bod yna fwy o deledu, yy, pêl-droed ar y teledu. So pobl yn aros adra i watsio teli, twa, yn lle mynd i'r cae i wylio pêl-droed. Um, a'i gyfnod o'n nanlla fel, de, ardal chwarael arall. uh, un o'r timau mwyaf gwyll y cyfnod. A, uh, ie, yeah, straeon difyr.
Felly, ia, yeah, o'n yn dod â ni reit rownd i, um, i be oedden ni'n cychwyn o ran fod hwn yn, yn rhan o gyfres o sgyrsiau. Faint mor, faint mor pwysig, da chi'n meddwl, ydy safio um, beth sydd yn mynd ymlaen o hanes y diwydiant er mwyn diwylliant yr dyfodol a'r presennol um, o ran yr, yr safle treftadaeth y byd, sori, safle treftadaeth. Dwi wedi cael os a'ch di, Iwan, gai? Safle treftadaeth y byd.
I pwy ti'n gofyn? Uh, i, sgwrs, sgwrs ac, a, hollol agored. So, be, be, efo'r um, efo um, er, um, ymgyrch i gael um, safle um, sy'n gael etifeddiaeth fydd. Um, um, gret da, pam im. Mae yna, stei, yna un o'r hogia, um, un o'r hogyn lleol dri, um, yn dal yn ysgol, mae wedi gwneud fideo do, fyny yr y felin mae'n offeran reit yn top a oedd i wneud y, y fideo a dweud pam, pam bod e angen o. So, na, mae'n briliant. Dwi'n dwi, dwi wedi gwybod llawer amdano fo, ond dwi'n gwybod bod o bod yna ymgyrch rhywbeth yeah. i wneud. Cos mae'r ma, ma, ma, ma felin fyny fanna, de. Mae'r ma, ma coed, mae'r ma to, sy'n yna, to wedi dechrau chwalu de, ar y llechi, ar y to de. Wedyn mae'r ma, ma dŵr dod i fewn ar y distiau, A-frames masif yma o bren. Mae nhw eistedd am bwrdd fan hyn, mae, ma, ma nhw'r rhywun rhywun seis a, a bwrdd sti, ond bod nhw'n hirach, bod nhw'n reit ar draws, reit ar draws y shed sti yn felin lle. A mae Maen nhw'n anferth. Maen nhw, sti, fatha coed cyfa, di cael ei wneud yn sgwar. A, twa, a maen nhw'n difethau, dydy. Twa? Um, so mae eisiau rhywbeth i, i, i cadw nhw. Twa, lle bod nhw yn, twa'r hen adeiladau yma. Os mae, mae rhan o, o hunaniaeth y dre, dydy. Ysti, mae yna lot o bethau ar Facebook efo hen luniau a chwareli yna 'lly, a mae pawb, t'mo' bobl y dre 'ma, ma' nhw gyd 'di bod yn chwar- yn sh- yn gweithio yn y chwarel 'ma ar y chwareli 'ma ar ar adegau gwahanol, neu bod 'di tada nhw, hwnna llall, hwnna llall, a ma' nhw gyd yn cael trafodaeth, o ia ia, ysti, caban, fflor, ffaif neu beth 'di hwnna, hwnna llall. A So mae'r ma, ma, ma cof i gyd yna a'r hunaniaeth bod, bod nhw'n chwarelwyr wedi bod yn gweithio dan ddear. A mae'r adeiladau hunan yn cael ei gadael i fynd yn chwalu de. Dwi'n mynd sôn am rei sydd wedi hen fynd, sti, ond adeiladau fel felin, uh, mae'n offeran yn top fyna de. Sti, mae, sti, mae modd i achub i de. Mae'n anferth ar, ar adeiladau o'i chwmpas i hefyd. y lle'r gofaint a bod pethau fel yna. Ah, gwyd. O, oh, na, na, dwi wedi cytuno, cytuno fo'r um, peth um, World Heritage thing yma. Dwi'n tad. Um, a i, to, dwi'n dyfynnu o, o lleol.cymru fan hyn, uh, rhyw erthigol am uh, safle treftadaeth y byd. Uh, ein bwriad gyda'r gwaith ydy dathlu'n hanes, ond hefyd i ddefnyddio'r cyfle i adfywio cymunedau trwy dreftadaeth, creu cyfle newydd a chyffroes i fusnesau Da ni am wneud hyn drwy gydweithio gyda cymunedau a busnesau ac yn gobeithio bod y cais yn gyfle i atgyfnerthu neu ailgysylltu pobl gyda'u hetifeddiaeth leol a chreu swyddi ansawdd uchel yn lleol. Felly, os ydy hwnna'n wir, eto, os yna effaith fel yna fydd o'n gael, wel, dipyn amdani, ynde? T'bo? Ie. A yy pwynt, to, to, beth yw enw hwn, o'r graig i'r galon, de, diwylliant yn ymysg diwydiant. Wel, os da ni'n mynd i wneud hynna, fel o'n dweud, mae'r diwylliant, da ni angen y cydbwysedd o'r diwylliant efo'r diwydiant, neu fel arall, dwi'n werth dim na di. Felly mae mor bwysig cynnal uh, ein diwylliant i ddathlu ein diwydiant. A

er mwyn gallu mynd ymlaen hefo hyder a, a hefo um, credigrwydd. Um, O'n i hefyd wedi cael yng ngofyn i sôn y sydyn fod o'na ddigwyddiad yn fod i fod ymlaen ar y degfed. Mae hwnna wedi uh, symud ymlaen wan i'r

Ar y fydder, ti. Ie.
Salw, cena fo. Ciao.